Abagosimwa ense pi, juzi iga Mheshimiwa Richard Mwemoi Onyonka nasire ng'ina eist- amang'ana akwanire amange sana. Nero iga iga ndete gokora amang'ana ayio once and for all. Ase ki? Narigire genealogist, omonto omaete amang'ana ekegusii ehistory, atwerese ehistory yabo Richard Mwemoi Onyonka na ise. Abanto bateba ng'a neprophet, nekemaene? Ere iga iga mbwate omosimi omo- omosimi onyandeka omanyete naende omosimi ogochia korwa next year, banto mbamaeti buya lakini omosimi oye karibu sana. Inche nateba ng'a am a sa- genealogist Eh. and a scientist, Eh. ekero ekio ndabe proud of because ekio nakio nsomerete ase amatuko amange. Mbuya mono sana osubire chingaki chiago ase ogocha mokuaa times. Yeah. Bono rero ntitwera ase abanto ekemanyererio pi, ehistory nkeiga ya bo onyonga Richard Momoima, eh tomanye ko under tomanye ng'a ninki ekeiga ase nese efamiri eria gose ngai arwete. Igo nare goteba ng'a egento nkere ntakwane ntamanyeti, naki nigo ndakwane ekeri maete buna omogusii. intwe buna twakina, aya togokwana amange igo togo kwana korwa history twasomire, gose abanto bam baria twa interactire nabarabwo ase efamiri eywo. Inche nabwatire abanto bakorokwa abageka. Ase amatuko amange nkobori ng'a aba bakorokwa abageka nabamwabo ng'o, abageka nabamwabo abanto bakorokwa abanyagatani, nabamwabo abanto bakorokwa abambeta, nabamwabo abanto bakorokwa abameroga, abwo nabwo abanto bamatati. Lakini nonye bare abanto abamo, abanto aba, igo bakonyomerana. bakonyomerana. Eeh abare abamo lakini naende nkonyomerana bare, abange abanto aba bagotoka Kitutu church, Kitutu church south, lakini nkotoka bare kera ase ime ya gusii, buya buya bwa Kitutu engima, lakini ebakomachia kogenda orobega rwa Kitutu Masaba na Kitutu church south, nabakora ase konyora ase akorwa ng'a Kitutu church north. Aa, omonto, abanto bakorwa kwa Bageka, igo torakwane omonto omonene tomanyete korwa Bogeka igare korwa kwa Sakawa, oyio okwete omwaka o 1902, gaka gere koba emiaka eye round 62. Omogaka o Sakawa momanyete nere orenge omobani mono ime ya Gusii, buna bono nabanete ng'a ii Gusii gose ng'a kage mambe ndegere namegete embe ko otari na momura takoyaa. Ekero akwanete amang'ana aya, iga aroche aare, bono abagaka abakorokwa ababani, ee, nigo bare ababani, naende mbobe chinyomba chiabo buna bono mwabigoro. Enyomba eye mwabigoro, nero yaro sogetwe omonto omotang'ani, ime ya abakatoliki okorokwa omokatikisto omotang'ani ime ya Gusii, oria okorokwa Yohana Otero. Naende omanye ng'a enyomba eye mwabigoro, nonye father, archbishop Mairura, noakorwa enyomba eye mwabigoro. Igo ng'a nonya nase ekanisa mbabwate enchera eria amao nabo are motwe. Igo ndatebe ng'a oyokorokwa onyonka Zakari, tata o ng'ina, iga arwete bwabene aaria ges- ase akorokwa ng'a Rigoma, abanto bakorokwa mwa mwamba, mwa maturi, mosubati o maturi, nere oib- obo- oiborete omonto okorokwa Zakari onyonka. Onyonka tata omwabo akorokwa Masega, tari korokwa onyonka. Ririka ekero bono bare gosoma esukuru, mbare gwan- mbanchire batumie erimo ria tata ata omwabo base esukuru. Bono bono tata iga arenge oyo nyang'a agwo, lakini amanyete arigete egento esukuru, iga arigete ng'a Godfrey Noah Nyandika. Engaki eria abasongo mbatagete bana, batumie erimo ria tata ata omwabo ase ebe- ama- esukuru. Bono kera omwana are gotwara erita ria erita riaye. Ekero ekero nkorana na abanto basomete emiaka eria, ekagera onye oke akeroka ng'a. Zachary Theodore, Theodore Onyonka. Okay. Oyo nere omonto omotang'ani omogusia omotang'ani konyora ePHD, ime ya gusii. Naende komanyete ng'a Omanga nere omogusia omotang'ani konyora edegree. Okay. ekero arwa Amer ekero arwete geka achiete America gosoma, konyo bagateba bana konyonyomire in Kenya. Karatiga, totaragenda ase okonyoma, intwe tobwate round tochi koeranera, ngaki ki- ekero achiete America, achiete at what level of education? Bono riria kare abanto abange baruika form four bagenda chiuniversity. So we expect around ekero akorwa ase ekero agokora amasomo aye iga aqualify to kogenda America maybe at form four. Lakini ekero akogenda America iga arikogenda straight achi gochaka amasemo aye ya edegree ase achiete gosoma political science. Yes. Akagenda mpaka PHD bono. Ee akagenda mpaka bo- iga batete iga abete the first mogusii konyora PHD, naende akaba omo the youngest mogusii konyora PHD by that time ogo- ogo- ogoika bono iga torateba gose engaki eywo nere obe orenge ekiagerete ng'a omonto are gopinga are korokwa Lawrence Ageni nineteen sixty nine. Lakini iga atebete ng'a igatigerereti ritemo ekara gatigereti onyonka, onyonka akanyora ekerogo ekio 1969. Naende ase eng'encho akorwa enyomba y'obobani, taruseti ekerogo ekio mpaka agakwera ime omotienyi o ikomi 1996. Yaani akaba omobunge from 1969 mpaka agakwera kare omobunge. Naende tekene gose ankogenda bunge, igare koba eminista. Yeah. Tare kobua kerogo gete ke kabe kabe ka kaika asokire buna noo omobunge korwa kitui engaki eye yang'wa kitutu west. yaye korokwa Kit- kitutu west mpaka 1988 buna akoenda bunge iga are minister Chanda akabora iswali. Obobani na obogambi. Ah, karorire ng'a kande mbe omogambi gose niki. bare overseers bakorora nki kera motu eh, mbare enchera gekorora buna ande nonye na abanto bakorwariwa gusii abange ba amariogo aye ekegusii Abanto abange abarenge omoorio oigwa abageka. Abageka. Ee, naende naende barabwo aba- abo- abarabwo abare abaya ase amo okorwaria, lakini abanyagatanyi nigo bare abaya ase obo- obonyibi, obonyibi nokoreta embura. Okoreta embura. Ee, lakini sakao ango erarenge abanto ba- bache gotenga ribina. Ribina. Riareta embura. Bono ngwantigera asegete ng'a gakogenda America, Mm. oywo ore Zachary Eh. onyonka, Eyoo. Diodoro onyonka, Yeah. nanyomete. Eeh konyonyomerete rasia, Eeh. buna achire ama chipoti mbwate rochinchera omoke, Eeh. lakini obo ebinto ebi buna ba- barigete, Mhm. konyomonywomera. Lakini ekero nkoboria amaswali abanto abanene, Mhm. gose barenge echiminsi bonyonka, mbamanyete ng'aki, ekero oyonde akogenda America, konya ochire America, konya onyorire momura oye okorokwa Mwamoima. Erieta Mwamoima, rigotumeka ase omwana ekero aremo bweka. Mhm. Bono maybe iga timanyeti ng'a ki lakini naende ase koba ere ekerecha, lakini omanyete omogusii ntobwati gete buna abarongo, abarongo na ekero abana bakorwa babere, gose ntabwani ntabwo na ekero omwana are oyomo ase onye kare omosike bweka mwabo, gose omomura bweka mwabo, oywo nabo togote ng'a oyio ntabwo, eeh bono. Rakini omomo oimemetie omwana oyio nere oyomo bweka ase omo abaibori abwo. Ebatiganete? Eeh ko bono eka oyio oyio nachiete egeka, engaki eria enkoro, bono maybe ribaga riatogete, naende terasiakana. buna bono nkwaroche ayabete proudly they have another family lakini ere tari ase akorwa efamiri ya abanto abange akorwa mwagichana mwakorwa korokwa onyigo onyigo na omonto obochagete onye gete ekanisa enene bobe egosia yare korokwa onyamumbo bwoyegancha igaa nonye kare igaa iga ase ng'ina prisons aria ise bono oria okorogichana iga abwate abakungu forty two. Ee. Bono igo gwatebire ng'a ng'ina Teresia arwete efamiri nere enene. Ee, aba mwagichana. Mwagichana. Nonye mwagichana aba, nabagambi sana. Yes. Abagambi? Ee, omanyete mwagichana nere agambete buna echief, korwa omosongo achete aa korwa gichana akae riangunya akae akae oga, oga akamanya koereria momura oyo ogure ogokerera oga. Kere agakana mpaka nineteen ninety two, bagambete bo egitutu for eighty four years buna edynasty. Ee bono. Mwagichana nyomba enene ase buna ere Mwarani God, Marani Ward. Igo nabarabwo enyomba are nere aruete ne enyomba ere enene sana. Igo bono ng'o omonto okorokwa mwamoima, iga aibore tobio twino abaibori babere, oyo oruete obogambi obonene na emiyagu sing'ina goteresia, na ise oruete ase obobani. Bono ere bioka iga are egento naki okora, chikura echi chiaye nabo igakoboria, tana kolusia. Onyonka igo nomobani ki biake? Kore omogeka igo nobwate chinguru echio bono eh, ase omogusii mm. Igo bono nabwate chinguru chiokorora naende bono. Ee nabo akorora nabo akorora gose nabo akorora abanto aba akorokwa abageka. Igo bono tontege ng'a 2022 buna aro campaigns mbaraete naroche ng'a kaa nabe gavana. Ekero akwanete naroseti. Ekero natete nkore ere senete naroseti, nanyorete ebinto ebi bionsi, eh bono. Igo bono, gakwanire bono iga ng'a twenty twenty seven ekare iga na iga, ntoba, ntomochaye. Bono aye getureti buna sakao akwanete. Ase eng'encho na omogeka korwa ase lineage ya sakao. Naende ababani. Naende ababani. Mh. Na obogambi mbore isiko, igo nyonka, come rain, come sunshine, ngochia koba are obogambi ase eng'encho. Ng'ina na ise mbabwate some combination ere very powerful. Nkwaroche ng'a onyonga, gose oo nkwaroche Richard buna are gokwana iga aria, gose biria akwana ase emetandao, na nabwate chinguru echio, gose efamiri eye nebwate chinguru echio, ya bono. Ntobase ocha Richard Mwami Monyonga. Enyomba eyio yaba egere abageka bare abanto bakorokwa aba aba abanyibi, naende abako bako bakorora are, gose bakorora motwe. Ase obotuki bwao ngekiagerete, eh, Teresia agatinde kobua omoke, yaetia omonto monyuomete ng'ina, ye- ye- omwana oye momoime onyonka. Chistori bagateba nkeri ki omonto korokwa Zachary Onyonka nanyomete mokaye buya ase wedding akanyoma Teresia buya akagenda America. Ngaki aye America naende omofata oria oria oria naende agakorere Teresia ande wedding omonto omwao. Ekero bagateba ng'a Onyonka ekero achete tari ng'a ng'a aganchete igo narwanete esegi mpaka acha konyora omwana oye momoima. Kai, igo ng'a it is not na na egento ekio bono lakini bono ase eng'encho oyo bono eria yabutogete egacha, igo bono eye enyangi eya eteneine, neri bakorete na omoke. Nonya ne no rigereiri bono, enyangi ere na omoke nebwate abana abange, eh tari enyangi ere na nyonka. Na nyonka tagete akanyowa omwomama ase omotanzania, eh. Moyare.

Oye obwate o- combination, onye onkana ebi okobwate combination ya enyomba y'obogambi korwa ase obong'ina na obobani korwa ase oboise. Is the link bieka iga. Nere link eye bono. Mosike omabota eyo Ere link iga naki iga akorokwa omomio oye gekoera nere bweka oruete obobani naende oruete obogambi. Igo rieta ri'omomo oima nere bieka. Nere bieka ase obosie. Bagusii, mwanyare koigwa omogano omoke iga igoro ya Richard Mwemwe Onyonka na ise gocha gocha mpaka bono ninki akorukerwa eprofet. Timaeti maoni ki obwate gose information ki oraganie nabo ogo comment ase comment section inyare ogo check through. Ase amang'ana aitano mokwo aa tore Humphreys Hill House nonya nanyore genealogist ekero anyare go share na intwe amang'ana aya anyare gosanga naintwe rero lakini akorokwa Johnson Muriasi Nyandeka, a genealogist. Nonya tari igo iga iga tore Kiong'anyo Cultural Organization eria, gose to- tori Kiong'anyo hill, aye nonsi akabatenete akabani ng'a kaa amantegere name getembe, kumaanisha igaa estory eye noo twabwenerete tonyekwanera igaa, ekero tore Kiong'anyo a- ase. Aye actually ase toraa, noo egetunu keria toteba ng'a ase ase ribarato rinene, riase akagoa ekero atenenete aa, agateba ng'a kaa amantegere name getembe.